Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky birinji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň dabara açylyşyna taýar hasabat berýär, Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň Goranmak ministri general-leýtenant Gündogdyýew. Erkin! Erkin!

Bu Watan, şeýle bir mukaddes Watan. Gujagyna Arşyň aýdymy sygan. Bu Watan, şeýle bir mukaddes Watan. Goýnuna ýagşylar gül bolup Ýagan. Bu Watan şeýle bir mukaddes Watan, jandan geçip, serden aşyp söýülen, dilegine ezizlenip Käbeleň goragyna gara başlar goýulan, bu Watan şeýle bir mukaddes Watan, Göwni güneş bolup göge göterilen, Asyrlardan ýüzin salyp gyratyn, Söýen ýurda gylyç ýemren pederler. Bu Watan şeýle bir mukaddes Watan, Iman neý sygyndygy oguzlaň.

Erer ol erkin mydam, Budur türkmen binasy. Beýik şöhrat şuglasydyr, Tugy bilen tugrasy, Asyrlaryň aýdymydyr.

Mergen Ataňyzyň adyny göterýär. Bu borç, bu mertebe, bu ykbalymyz, buýsançly başymyz göge ýetirýär. Bu gün onuň nesil daragty baý-baýa biziň ykballarymyza. Çogly güneş kimi saçyp dur ýagty aýdyň ertämize, ak ýollarymyza. Biziň dörelýämiz bilen hemişe üstünlige, adaga ýeteriz. Iliň abatlygy hem bagty üçin Diňe beýik işleň başyny tutarar. Bu gün harby okuwçylar adyndan size sag bol diýýän. Iň beýik gerçek, bu gün harby okuwçylar adyndan.
Soňra Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Serdar Berdimuhamedow ömrüni Watana, halka gulluk etmäge bagyşlan we ildeşlerimiziň çuňňur hormatyna eýe bolan garry atasy Berdimuhamet Annaýewiň heýkeline gül çemenini goýup, onuň ýagty ýadygärligine tagzym etdi. Soňra Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, goşun generaly Serdar Berdimuhamedowyň adyndan harby okuwçylara sowgatlar gowşuryldy. Bu ýerde harby okuwçylaryň haýyşlary boýunça hormatly Prezidentimiz ussat mugallym, merdana hem-de watançy esger Berdimuhamet Annaýewiň heýkeliniň öňünde olar bilen ýadygärlik surata düşdi.

Men Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen harby mekdebiň mugallymy kapitan Kerim Myradow. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz ýöriteleşdirilen harby mekdepdäki ussat mugallym, edermen esger, ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewe bagyşlanyp döredilen innowasion muzeýine hoş geldiňiz! Hormatly Belent Serkerdebaşymyz harby mekdebiň innowasion muzeýi bilen tanyşdyrmaga rugsat bermegiňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Harby gullukçy döwlet Baştutanymyzy birnäçe bölümden ybarat bolan muzeýiň işi bilen tanyşdyrdy. Ýaş nesli terbiýelemek işinde uly goşant goşan we Beýik Watançylyk urşunyň söweşlerinde gaýduwsyzlyk hem-de edermenlik görkezen Berdimuhamet Annaýewiň durmuş, zähmet we söweş ýoly barada gürrüň berýän taryhy gymmatlyklar, foto we wideoşekiller muzeýiň esasy aýratynlygydyr. Muzeýde şeýle hem Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň kakasy, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň atasy, içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowa bagyşlanylan gymmatlyklarym görkezilipdir. Mälikguly Berdimuhamedowyň beýik ruhy-ahlak sypatlary, merdi-merdanalygy, il-gününe, Watanyna bolan päk söýgüsi, ruhbelentligi, gaýduwsyzlygy watançy ýaşlary terbiýelemek üçin bahasyna ýetip bolmajak gürrüli mekdebidir. Mertler Watany beýgeldýär atly bölüm türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň beýik işlerine we watançylyk mekdebine bagyşlanýar. Gahryman Arkadagymyzyň Milli goşunyň goranyş ukybyny we onuň maddy-enjamlaýyn binýadyny Watanymyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine esaslanýan goranyş häsiýetli harby doktrina laýyk derejede berkitmek boýunça başlangyçlary möhüm ähmiýete eýedir. Şöhratly geçmişden buýsançly geljek atly bölüm Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşy

Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Bilimler we talyp ýaşlar güni mynasybetli Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen Harym mekdebiniň täze binalar toplumyny açyp ulan many bermegiňiz biz, Watan goragçylarynyň buýsançly başyny göge ýetirdi. Biz, Watan goragçylary, geljekde hem siziň mähriban pederlerimiz, ussat mugallym, edermen esger Ilhalar ynsan Berdimuhamet Annaýewiň Watanyň wepalogly, içeri işler edaralarynyň hormatly weterany Mälikguly Berdimuhamedowyň, Şeýle hem türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň nusgalyk göreldesine eýerip, eziz Watanymyzyň goragynda sarsmaz gala we polat galkan bolup durjakdygymyza şu taryh günde sizi ynandyrmaga rugsat ediň. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, belent başyňyzyň aman bolmagyny, döwletli işleriňiziň diňe rowaçlyga eltmegini tüýs ýüregimden arzuw edýär, hormatly Belent Serkerdar Aşyrow! Harby gullukça işlerinde üstünlikler arzuw edip, soňra döwlet Baştutanymyz elektron kitaphana geldi. Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy, men Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen harby mekdebiň mugallimi maýor Şamyrat Kürräýew. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz, ýöriteleşdirilen harby mekdebiň elektron kitaphanasyna hoş geldiňiz! Bu ýerde hormatly Prezidentimiz kitaphananyň kitap gaznasy, onuň enjamlaşdyrylyşy, sanly tehnologiýalaryň döwrebap mümkinçiliklerinden peýdalanmagy şertlendirýän işiniň aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Bu ýerde zerur bolan kitaplary we degişli maglumatlary gözlemekde ýörite sensorly monitorlar oturdylypdyr. Döwrebap web-programma ornaşdyrylan kompýuter toplumlary elektron görnüşinde kitaplary okamaga şertleri döredýär. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýaşlaryň zehin babatda kämilleşmekleri, häzirki zaman bilimlerinden habarly we giň dünýägaraýyşly bolmaklary üçin döwlet tarapyndan ähli mümkinçilikler döredilýär. Ussat mugallymlardan we tejribeli serkerdelerden bilim alýan watançy nesilleriň harby hünärlere bolan höwesleri barha artýar. Bu ýerde hormatly Prezidentimize döredilen amatly şertler üçin hoşallyk bildirildi. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Belent Serkerdebaşymyz, Siziň ajaýyp eserleriňiz ýaş nesiller üçin bahasyna ýetip bolmajak gollanmadyr hem-de ýörelgedir. Şeýle ajaýyp eserleri halkymyza sowgat berýäniňiz üçin şu pursatda Size köp sagbolsun aýdýarys. Siziň janyňyzyň sag, belent başyňyzyň aman bolmagyny, il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumlaryňyzyň hemişe rowaçlyklara beslenmegini tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz, men, Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen harby mekdebiň harby okuwçysy Kerim Goşnazarow. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz, Gahryman Arkadagymyzyň, Ylym we tehnologiýalar biziň şu günki hem-de geljekki ösüşlerimiziň esasyny düzýän gymmatlygymyzdyr diýip, juda jaýdar bellemegi ýaş watançylary täsinlikle ruhlandyrýar. Biz harby okuwçylar hem geljekde-de şeýle parasatly jümlelerden ugur alyp, çuňňur ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly, sanly ulgam mümkinçiliklerinden kämil peýdalanýan Watana wepaly ýaşlar bolup ýetişjekdigimize sizi ynandyrmaga rugsat ediň. Ýaşlaryň döwrebap bilim almaklary üçin ähli şertleri döredýän hormatly Belent Serkerdebaşymyz Size hem-de Gahryman Arkadagymyza köp sagbolsunymyzy aýdýarys. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, alyp barýan beýik işleriňiz elmydama rowaçlyklara beslensin, hormatly Belent Serkerdebaşymyz! Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Watan öňündäki mukaddes borjy ýerine ýetirmekde üstünlikler arzuw edip, taktiki söweşe taýýarlanmak üçin niýetlenilen okuw otagyna bardy. Hormatly Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy! Men Berdimuhamet Annaýew adyndaky Ýöriteleşdirilen harby mekdebiň mugallamy maýor Rüstem Jumaýew. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz! Ýöriteleşdirilen harby mekdebiň Taktiki söweşe taýýarlyk otagyna hoş geldiňiz! Bellenişi ýaly, döwrebap enjamlar we programma üpjünçiligi islendik howa, şol sanda meýdan şertlerinde taktiki we söweş hereketlerini amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Bu otag türgenleşigiň geçişini synlamak we taktiki taýýarlygyň netijelerine baha bermek üçin ýörite monitorlar, wirtual okuwçy hakykata aralaşdyrýan äýnekler, ylgaw meýdançasy, serwer we kompýuter simulýatorlary, hem-de bronirlenen harby tehnikanyň simulýatory bilen enjamlaşdyrylandyr. Bularyň ählisi okuwçylary hemmetaraplaýyn taýýarlamagyň we olary söweşjeň häsiýetde terbiýelemegiň ýokary derejesini üpjün etmäge mümkinçilik berýär. Mälim bolşy ýaly, ata-babalarymyzyň parasatly ýörelgeleri esasynda ýaş nesli ýokary watançylyk, wepalylyk, Watanyň we halkyň geljegi üçin jogapkärçilik ruhunda terbiýelemek, ýaşlaryň sazlaşykly ösüşi üçin ähli zerur şertleri döretmek, olaryň häzirki zaman bilimlerini ele almaklary, parahatçylyk we döredijilik ýoly bilen ynamly öňe barýan Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarydyr. Soňra bu ýerde ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna döredilen amatly şertler üçin hoşallyk bildirildi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen harby mekdebiň täze binalary toplumynyň açylyş dabarasyna hut özüňiziň gatnaşmagyňyz ýürekleri buýsançdan doly Watan goragçylaryna belent ynamdan nyşan boldy. Şu pursatda Milli Ýaragly Güýçlerimiziň maddy-enjamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek babatynda durmuşa geçirýän giň möçberli işleriňiz üçin Size hem-de Gahryman Arkadagymyza köp sagbolsunyňyzy aýdýarys. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyzyň aman bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäris, hormatly Belent Serkerdebaşymyz! Hormatly Belent Serkerdebaşymyz! Men Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen harby mekdebiň harby okuwçysy Muhammet Ýusupdurdyýew. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz, Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Siziň parasatly başlangyçlaryňyz netijesinde Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda paýtagtymyzyň gözel künjeginde bina edilen Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen harby mekdebiň täze binalar toplumynyň harby okuwçysy bolmak bagty bize miýesser etdi. Biz ýaş watançylar hem Siziň döredip berýän giň mümkinçilikleriňizden peýdalanyp, ussat mugallym, edermen esger, ilhaly arym-tan Berdimuhamet Annaýewden nusga alyp, ylym-bilimli, giň gözýetimli, hakyky watançylyk ruhly ýaşlar bolup ýetişjekdigimize sizi ynandyrmaga rugsat ediň. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu ýatda galyjy taryhy günde Siziň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak bolmagyny, ýaş nesilleriň bagtyýarlygy ugrunda alyp barýan işleriňiziň uly üstünliklere beslenmegini tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Watan öňündäki mukaddes borjy ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzuw etdi. Soňra hormatly Prezidentimiz täze mekdepdäki sanlylaşdyrylan mejlisler jaý bilen tanyşdy. Bu mejlisler jaýy bir müň orunlyga niýetlenendir. Soňra döwlet Baştutanymyz robototehnika otagyna bardy. Döwlet Baştutanymyz bu ýerde harby okuwçylary robotlary we uçarmansyz uçýan enjamlary dolandyrmaga taýýarlamagyň usulyýeti bilen giňişleýin gyzyklandy. Robototehnika sapaklary geljekki Watan goragçylarynyň innowasion tehnologiýalary ulanmak arkaly nazary we amaly wezipeleri çözmäge gyzyklanmalaryny artdyrýar. Uçarmansyz uçýan enjamlary dolandyrmak üçin hem ýeterlik taýýarlyk zerurdyr. Sanly düzüm bolan häzirki zaman uçarmansyz uçýan enjamlaryň kömegi bilen harby okuwçylar nazaryýetde alan bilimlerini tejribe bilen utgaşdyryp bilerler. Bu düzümleri ulanmak köp wezipeleri üstünlikli çözmäge mümkinçilik berýär, Ýörite simulýator harby okuwçylar üçin uçarmansyz uçýan enjamlar bilen doly tanyşmaga, olary dolandyrmagyň endiklerini ele almaga şert döredýär. Harby gullukçy döredilen ähli amatly şertler üçin hormatly Prezidentimize hem-de Gahryman Arkadagymyza hoşallyklaryny beýan etdi. Döwlet Baştutanymyz harby okuwçylara döwrebap bilim bermekde, olary harby gulluga häzirki döwrüň talabyna laýyk derejede taýýarlamakda harby gullukça üstünlikleri arzuw etdi. Soňra hormatly Prezidentimiz ýöriteleşdirilen harby mekdebiň sport toplumyna tarap ugrady. Häzirki wagtda ýurdumyzda harby gullukçylaryň we bu ugurdan bilim alýan ýaş nesliň ýokary taýýarlykly, hemmetaraplaýyn kämil ýaşlar bolup ýetişmeklerine uly üns berilýär. Ýaş nesli şeýle üns-alada bilen gurşaýan ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysynyň tagallalary bilen bi döwrebap harby mekdebiň binalarynda-da harby okuwçylaryň göwnejaý dynç almagy üçin ähli şertler döredilipdir. Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ýöriteleşdirilen harby mekdebiň sport toplumynyň Lazar türgenleşik otagyna geldi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz, men Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen harby mekdebiň mugallymy, uly leýtenant Merdan Bugraýew. Synlaýşyňyz ýaly, Lazar türgenleşik zaly harby okuwçylaryň söweşjeň meýdançada toparlaýyn hereket etmegini öwretmek üçin niýetlenip, söweş şertlerine ýakyn ýagdaýda gurnalandyr. Türgenleşikde harby okuwçylarymyzyň maksady lazer sensorlar bilen enjamlaşdyrylan kelle daňylarynyň, gora ýelekleriniň hem-de ýaraglaryň kömegi bilen merkezde ýerleşdirilen daýanç nokadyny eýelemekden ybaratdyr. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu pursatda harby okuwçylaryň gatnaşmaklarynda ýörite türgenleşige başlamaga rugsat bermegiňizi Sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Görnüşi ýaly, bu otag toparlaýyn türgenleşikler üçin niýetlenendir. Onda ýaraglary we esbaplary saklamak üçin bölüm we esasy oýun meýdançasy bar. Türgenleşikler üçin lazer sensorly ýörite başgaplar, elektron ýaraglar we ýokary duýujylykly goranyş serişdeleri ulanylýar. Harby okuwçylar toparlara bölünip, emeli päsgelçilikleriň arasynda söweş tilsimlerini ele alýarlar, Bu ýerde geljekki harby gullukçylar çylşyrymly söweş wezipelerini ýerine ýetirmäge taýýarlanýar. Meýdançada olara türgenleşigiň ähli hereketlerine gözegçilik etmäge mümkinçilik berilýär. Harby gullukçy bu ýerde döredilen amatly şertler üçin hormatly Prezidentimize hem-de türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyza hoşallyklaryny beýan etdi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz şu taryhy günde Size hem-de Gahryman Arkadagymyza köp sagbolsunyňyzy aýdýarys. Siziň janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, belent başyňyz aman bolsun! Döwlet Baştutanymyz harby gullukça alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. Soňra hormatly Prezidentimiz atyş taýýarlygyny geçmek üçin niýetlenilen otaga geldi. Harby gullukçylaryň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmak, harby ylymyň we sungatyň öňdebaryjy gazananlaryny ösdürmek, häzirki zaman harby tehnikalaryna we enjamlaryna erk etmek başarnygyny artdyrmak, harby gullukçylaryň hem-de olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş, gulluk we iş şertlerini gowulandyrmak ýaly wezipelere aýratyn ähmiýet berilýär. Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyna doly ylaýyk gelýän, harby doktrinanyň ileri tutulýan wezipelerinden ugur alyp, edermen Watan goragçylary ýurduň parahatçylygyny we asudalygyny, halkyň abadan durmuşyny üpjün edýärler. Şunuň bilen birlikde, esgerleriň, serkerdeleriň hünär taýýarlygyny, şol sanda ýaraglara, söweş tehnikalaryna erk etmekleri boýunça toplumlaýyn çäreler görülýär. Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ýöriteleşdirilen harby mekdebiň Bodyflight diýlip atlandyrylan ýerine bardy. Bu ýerde durmuş hakykatyna ýakyn şertlerde paraşýutçylaryň türgenleşikleri üçin ýörite enjam oturdylypdyr. Ýöriteleşdirilen howpsuz türgenleşik enjamy dik aerodinamiki turbadan ybarat bolup, onuň içinde howa akymy döredilýär. Enjam uçardan bökmegiň täsirlerini duýmaga, howada durnukly saklamaga, paraşýutçynyň hereketlerini özleşdirmäge, bu babatdaky bilimleri kämilleşdirmäge we öz bedeniňi dolandyrmagy öwrenmäge mümkinçilik berýär. Paraşýutçynyň simulýatorynyň ulanylmagy türgenleşikleriň üstünlikli geçmegini şertlendirýär. Harby gullukçy döredilen amatly şertler üçin hoşallygyny beýan etdi. Hormatly Belent Serkerdebaşymyz, biz Serkerdede hem şular ýaly täze, döwrebap Harby mekdebiň mugallymlary hökmünde ýaş nesillerimizi terbiýelemekde, olara döwrebap bilim bermekde öz ukyp-başarnyklarymyzy aýyrmajakdygymyza Sizi ynandyrmaga rugsat ediň. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun! Tutýan tutumly işleriňiz elmydama rowaçlyga beslensin, hormatly Belent Serkerdebaşym! Döwlet Baştutanymyz harby gullukça işinde üstünlikleri arzuw etdi. Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy harby mekdebiň paraşýut simulýator otagyna bardy. Bu ýerde harby gullukçy ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysyna paraşýut simulýatory hakynda gürrüň berdi. Bu enjam uçardan bökmekde paraşýutçynyň bedenini dolandyrmaga, beýikligi we gonmaly ýerini amaly türgenleşmäge ýardam berýär. Şeýle hem ganat görnüşli paraşýutlary dinamiki dolandyrmak, ugrukdyrmak hem-de böküşi özleşdirmek üçin niýetlenendir. Ýaşlar baradaky hemmetaraplaýyn aladalary

Täze binalar toplumy özüniň döwrebap binagärlik aýratynlygy bilen tapawutlanýar. Onuň gurluşygynda milli binagärlik ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesi sazlaşykly utgaşýar. Dünýä ölçeglerine laýyk gelýän toplumyň sanly ulgamyň mümkinçilikleri bilen doly enjamlaşdyrylan binalarynyň içki bezeglerinden başlap, ähli tehniki enjamlaryna, okuw esbaplaryna çenli täzeçillik hem-de döwrebaplyk göz öňünde tutuldy. Ajaýyp sazlaşygy emele getirýän binalar toplumy okuw we dolandyryş binasyny, ýatakhana binasyny, lukmançylyk binasyny, goşmaça okuw, sport binasyny, okuw we naharhana binasyny, awtoduralgalary hem-de beýleki tehniki desgalary öz içine alýar. Diňe goranyş häsiýetine eýe bolan Bitarap Türkmenistanyň parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasatyna doly ylaýyk gelýän Harby doktrinanyň ileri tutulýan wezipelerinden ugur alyp, edermen Watan goragçylary ýurduň parahatçylygyny we asudalygyny, halkyň abadan durmuşyny üpjün edýärler. Şunuň bilen birlikde, Ýaragly Güýçleriň düzümleriniň edaralarynyň işiniň netijeliligini ýokarlandyrmak maksady bilen, döwrebap toplumlar, bu düzümleriň gullukçylary üçin iň häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edilen edara we okuw binalary gurlup ulanmaga berilýär. Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynyň Bilimler we talyp ýaşlar gününde Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Berdimuhamet Annaýew adyndaky birinji ýöriteleşdirilen harby mekdebiniň täze binalar toplumynyň açylyp ulanmaga berilmegem munuň aýdyň subutnamasy boldy. Ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, harby gullukçylaryň hünär ussatlyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna, Olarda sanly tehnologiýalary hem-de enjamlary dolandyrmagyň endiklerini kämilleşdirmäge möhüm ähmiýet berilýär. Bilim ulgamynyň sanly giňişligi döredilende, dünýäniň ösen bilim tejribelerini ornaşdyrmak meselesine aýratyn üns berilmegi möhüm ähmiýete eýedir. Okuw kitaplaryny elektron görnüşe geçirmek, ýokary we orta bilim edaralary bilen sanly ulgam arkaly okuwlary guramak, sanly maglumat alşygy sanly bilim ulgamynyň ajaýyp görkezijileridir. Berdimuhammet Annaýew adyndaky harby mekdepde ýaş nesle döwrüň ýokary talabyna laýyklykda bilim bermek babatda Ähli mümkinçilikler göz öňünde tutulandyr. Harby mekdebiň okuw binasynda sanly tehnologiýalar, interaktiw tagtalar, okuw görkezme esbaplary bilen üpjün edilen döwrebap okuw otaglary, dürli maksatly gurnaklar hereket edýär. Soňra ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy ýöriteleşdirilen harby mekdebiň okuw we dolandyryş binasyna tarap ugrady. Ýol ugruna döwlet Baştutanymyz Berdimuhamet Annaýew adyndaky ýöriteleşdirilen harby mekdebiň direktoryna täze awtoulaglaryň açarlaryny gowşurdy. Türkmenistanyň Prezidenti ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Bilen Serkerdebaşy goşun generaly Serdar Berdimuhamedow, şeýle hem Harby bilim edarasynyň hormatly myhmanlaryň kitabynda ýadygärlik ýazgy ýazdy.

Hoş geldiňiz, hormatly Arkadag Gahryman Serdarymyz! Aşgabat şäher häkimliginiň toplum binasynyň toý bagyny kesip bermegiňizi Sizden uly hormat bilen haýyş etýäris.
Soňra hormatly Prezidentimiz bu ýere ýygnananlaryň şowhunly el çarpyşmalary bilen toý bagyny kesdi. Şeýlelikde, paýtagtymyzyň taryhy merkeziniň keşbini has-da gözelleşdirýän Aşgabat şäher häkimliginiň toplumy açyldy.

we bu ýerde alnyp barylýan işler bilen tanyşdy. Salowmaleýkim, çuňňur hormatlanylýan Arkadagly Gahryman Serdarymyz! Men Aşgabat şäher häkimliginiň Maglumat howpsuzlygy we sanly tehnologiýalar bölüminiň esasy hünärmeni Perman Berdiýew. Siziň Aşgabat şäher häkimliginiň toplum binasynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaklygyňyz biziň üçin örän buýsançlydyr. Ýaşlaryň hemmetaraplaýyn bilimli bolmagynyň ugrunda hemişe alada edýän Arkadagly Gahryman Serdarymyz Sizi şu toplumyň açylyşy hem-de ajaýyp baýramy mynasybetli tüýs ýüregimizden gutlaýarys. Hormatly Prezidentimiz, Sizi şäher wideogözegçilik merkezi otagynyň işleýiş tertibi bilen tanyşdyrmaga rugsat bermegiňizi uly hormat bilen haýyş edýäris. Hünärmen hormatly Prezidentimizi doly awtomatlaşdyrylan dispetçer otagynyň işi bilen tanyşdyrdy. Bu otagda gurnalan hem-de döwrebap programma bilen üpjün edilen kompýuterler arkaly Aşgabat şäheriniň çägindäki seýilgählere wideo gözegçilik amala aşyrylýar. Munuň özi ak mermerli paýtagtymyzyň arassaçylygynyň we abadançylygynyň mundan beýläk-de üpjün edilmegine ýardam berer.

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna şeýle ajaýyp günde şu binany sowgat berendigiňiz üçin Arkadag Gahryman Serdarymyz Size tüýs ýüregimizden hoşallygymyzy bildirýäris. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Prezidentimiz Siziň janyňyz sag, mertebäňiz belent, il-ýurt bähbitli asylly işleriňiz hemişe rowaç bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuw edýäris. Hormatly Prezidentimiz hünärmene alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi hem-de toplumyň umumy orta bilim bölümine geldi. Hoş geldiňiz Arkadag Gahryman Serdarymyz! Men Aşgabat şäher Baş bilim müdirliginiň hünärmeni Aýgül Garýagdyýewa. Arkadag Gahryman Serdarymyz Sizi Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de iki müň ýigrimi dördünji, iki müň ýigrimi bäşinji täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Tüýs ýürekden gutlamaga rugsat bermegiňizi sizden uly hormat bilen haýyşt edýäris. Baýramlarymyzyň baýramlara, toýlarymyzyň toýlara ulaşýan Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy ýylynda, Bilimler we talyp ýaşlar gününe gabatlap, Arkadagly Gahryman Serdarymyz Siziň gatnaşmagyňyzda bu ajaýyp binanyň açylyş dabarasy bizde ýatdan çykmajak buýsanç duýgularyny döredýär. Belent mertebeli Gahryman Prezidentimiz Sizi bilim ulgamyndaky innowasion tehnologiýalaryň işleýşi bilen tanyş etmäge rugsat bermegiňizi Sizden uly hormat bilen haýyşt edýäris.
Hünärmen hormatly Prezidentimizi sanly mekdep ulgamy bilen tanyşdyrdy. Bu ulgam maglumat we telekommunikasiýa tehnologiýalaryň ornaşdyrylyşyny işjeňleşdirmek esasynda bilim bermegiň hilini gowulandyrmakdan ybarat bolup, onuň üsti bilen ata-eneler öz çagalarynyň ýetişigi, okuwa gatnaşygy, gündelik geçilen temasy, öý işi we alýan bahalary bilen tanşyp bilýärler. Şeýle hem bu ulgam arkaly mekdeplerde okuw işleriniň guralyşyna, okuwçylaryň gatnaşygyna we ders ýetişigine, kabul edilýän okuwçylaryň sanyna, mugallymlaryň geçen sapaklaryna hem-de okuwçylaryň alýan bahalaryna seljerme bermäge, her bir okuwça şahsylaşdyrylan okuw maslahatlarynyň berilmegine şert döredýär. Hünärmen ýaşlaryň döwrebap bilim almaklary ugrundaky tagallalary üçin Arkadagly Gahryman Serdarymyza hem-de Gahryman Arkadagymyza tüýs ýürekden hoşallygyny beýan etdi. Hormatly Prezidentimiz ýaşlara döwrebap bilim almaklaryna hem-de häzirki zaman sanly ulgamlardan peýdalanmaklaryna döredip berýän mümkinçilikleriňiz üçin Size tüýs ýürekden sagbolsunlarymyzy bildirýäris. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň, Hormatly Arkadagly Gahryman Serdarymyz Siziň, janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan tutumly işleriňiz elmydama rowaç alsyn! Hormatly Prezidentimiz hünärmenlere alyp barýan işlerinde üstünlikleri arzuw etdi. Toplumyň keşbinde milli binagärligiň iň gowy ýörelgeleri binagärlik we bezeg babatda häzirki zaman meýilleri bilen sazlaşykly utgaşýar. Bu ýerde halkara ölçeglerine laýyk gelýän amatlyklar işgärleriň we hünärmenleriň mynasyp zähmet şertlerini dolulygyna üpjün edýär. Şunda Türkmenistanyň syýasy strategiýasynyň esasynda goýlan Döwlet adam üçindir diýen ýörelge öz mynasyp beýanyny tapýar. Köp gatly binadan ybarat bu toplumda üç ýüz orunlyk mejlisler zaly, ähli amatlyklar bilen üpjün edilen bir ýüz ondan gowrak iş otaglary, bir ýüz ýigrimi orunlyk naharhana, şeýle hem tenki desgalar we beýlekiler bar. Iş otaglary işgärleriň netijeli zähmet çekmegi üçin zerur enjamlar, şol sanda kompýuterler, mebeller we beýleki degişli serişdeler bilen üpjün edilip, bu ugurda bildirilýän talaplara doly ylaýyk gelýär. Toplumyň içki bezegine häzirki zaman suratkeşleriniň nakgaş eserleri aýratyn görk berýär. Bularyň ählisi reňkleriň köpöwüşginliligi bilen birlikde, binanyň bezegine özboluşly öwüşgin çaýýar. Bilşimiz ýaly, türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan şähergurluşyk maksatnamasynyň häzirki wagtda hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde Paýtagtymyz ösýän hem-de ýaşamak üçin has amatly şäherleriň hatarynda ornuny berkidýär. Soňra döwlet Baştutanymyz hormatly myhmanlaryň kitabyna ýadygärlik ýazgy ýazdy. Şanly waka mynasybetli bu ýerde hormatly Prezidentimize Aşgabat şäher häkimliginiň toplumynyň işgärleriniň adyndan ajaýyp haly sowgat berildi.